Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Doctor Makgabo. Gomme ke kgopela re le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. rata re dira um video ya rena our weekly prediction molaetša wa beke re bone gore na tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang beke e rilego mo go yona gona chocolate o sepela ka sebopša go mang bekeng ya rena mo go yona okay ke na le the king of cups nako e bjamo e le gore e bona okay the king of cups ke na le the page of wands

ke eng le tšo tla bago o di dira tše e leng gore di botlhokwa ka ra bophelo ba gago ke na le the nine of sorts the nine of sorts e bolela ka mathata di-challenges tše le o tlo kopana le tsona bekeking tše le di tla ba di tlišetša di-nightmares o sa kgone go kry-a boroko ke na le the nine of pentacles nine of pentacles e go botša ka ditšhelete tše di tla go tla ka raphelo ba gago bekeke ditšhelete tša gago maybe ke salary maybe ke di-blessings ke na le the ten of cups ten of cups e botša ka relationship e o nago le yona le batho ba bangwe e ka ba ba lapa la gago e ka ba bagwera e ka batho ba bangwe ka raphelo ba gago jwale le jwalo ke na le the chariot the chariot e tlo go botsa ka behavior ya gago gore na um go le go kopana le mathata o tla go kopana le ona o tlo solva ka sepopego mang mathata ka raphelo ba gago o ile a solva ka sebopego mang ke na le khathele go sophia tla kwa rona sophia o reng okay ke na le the empress metsotso go badimo ba gago wa connect with water the water ancestors

ka ba le karata e lego e rego mo go yone a re connect with water okay e eh, beke go ya ka the universe go ya ka mangwelo ya gago ba re um ko re tsela e le gore tshwanetse o behave ka yona goba ka mokgwa le wena o tlo behave ka gona bekeke a kere ba bolela ka taba tša kore to be filled with love a kere o tlale ka lerato a kere kore beke o tlo kgotse le gore kore o ne kwa o thabile o kwa o thabile kudu-kudu o kwa o le at peace ka nako ngwe tlo kgotsa ebile o ke putšha gore mare ke thabetšeng mare ka gore ga ona enemesetso ko kole ga ona ntho e diregetseng why am i so happy mare mm, ke ka mokgole o tlo kgotsa o fila ka gona so ke e feeling e botse ewe and mo e leng gore ba rata gore um o re go o thabile a ke lerato le o le extendele to batho ba bangwe bontšha batho ba bangwe lerato le bona okay and then o se ka ba le mokgola o judge batho ke thute go accepta batho the way ba lego ka gona o se ka ba le mokgola wa gore le ka gore wena o nyako change motho o mongwe motho o ka se mo change eupša wena o ka ke change mara o se ke wa change mekgwa ya gago e leng tsela gore wena o nyako please motho o mongwe change mekgwa ya gago because o bona gore is the right thing to do for you for your soul for wena gore o be happy ka ra pelo ya gago when coming to mebereko o tlo ba busy kudu bekeking ke bona o tlo ba le go šoma boima ee mangwele wa ba bolela ba re ee go šoma boima ka baka la gore o nyaka tšhelete ba re wena ba re ko dumela moepathutse a go le kgomo le le tšwago gaufi ba re wena ba re tšhelete ka setle go wena o dutše fase o phuthile matsogo o swantse o emelele o ema eme go tshwana batho ba bangwe ge e le gore ga o šome emelela o nyake mošomo ge le re wa šoma tšwela pele o šome ka thata ene o se ka ba le mokgwela wa one o relaxa mo e leng gona kore wa one kgotsa kore o relaxitše le ka try to think out of the box le ka go ba creative o bone gore na ke dingwe dilo tšene tšele o tla di dira ka raphelo ba gago kudu ka kgotse le gore whatever o e kry-ang goba salary ya gago ga ye go kgotsofatše

ene ka business wena le yona e le very very slow tšhelete e sa tsene ka mokgwa o nowe go ra gore o tlo checka gore na molato keng business ya ka e sa sepele ka tsela maleba ana wena o fela o cleansa business ya gago na business ya cleansiwa and then wa šomiša di-charms gore business ya gago e kgone go attracta batho batho ba tle ba tlo go rekela ene wena mo mmeleng wa gago o gabotse now are you cleansed mo mmeleng wa gago na ka re motlhomongwe gore business ya seka ya sepela e ka ba kgotse le gore bothata bo na le wena go na le di-blockage tša ditšhelete ka ra bophelo ba gago that is why di-business tsa di sa sepela gabotse okay ke bona o tlo ba le a problem this week mo e leng gore ntho gona e tlo ba utlišetša stress wa ba le go serobala gabotse wa ba le go balabala ka pelo ntho ebile e ka o tlišetša tsona di-nightmares wa kgotsa le gore o thoma ba le toro tsela tša go tšhoša toro tsela tša go makatša go bole go bile le toro tse tša go tšhoša toro tša go makatša toro tše e le gore ke di-nightmares tše e le gore di ya go tšhoša go bohlokwa gore o dire cleansing le ka kgotsa le cleansing e la ka mo gae e simple mo e le gore tla ba o šomišeletša tshwane le matsoaedi wa šo jalo le jalo mara ge e le gore a senko dira e proper cleansing ya gago since ngwago kho thoma goba the last time we dira it was last year goba last of last year go botlhokwa gore dire a proper cleansing o thuše ke motho e le gore ke a trained sangoma goba a prophet goba um, a reiki master jwale le jwalo go ya ka the universe ba re o tlo ba le tšhelete this week o na tšhelete o tlo e humana e ka ba salary ya gago e ka ba business ya gago e ka performa much much better this week ke bona o e na le tšhelete tšhelete e le ntšhi ka raphelo wa gago mara ke bona e le ka e le gore o na le yone e ka ba gona tšhelete la mara kgotse e le gore ka nako e ngwane kgomane e le gore e gona but ga ona po thabile ka mokgwa o nowe go na le ntho engwe e le gore ya go disturba dira cleansing o tloše lefifi lewe mo go wena o tloše that dark energy e le gore e o dira gore wena o se ka wa ba le go kgotsofala ene ko bona o thabile towards the end of the week o thabile le ba lapa la gago le celebrate your achievement o celebrate yona salary ya gago ka gore o ya go e šomiša go ba lapa la gago you're going to be happy about it and then ka the chariot card mangwedi a gago ba o lemoša gore e ba le mokgwa wa go kore kore go šoma ka dilo kore ba re pay attention o concentrate di kgone gore o pay attention gore dilo tsa di kgone go sepela ka tsela ya maleba o se ka ba distracted baka la gore already o na le something se e le go sa o distracta so you need to do what to pay attention okay okay ke na le the empress eh? so the empress o re wena gore ke nako ele ya gore o tše action ba se ba butse gore e ba le di-creative ideas think out of the box tšea action ba bang ke kgale lentse le na le this creative ideas o nagana o dira se o nagana o dira sela but o no nagana batho ba se tšee action jale ba re ke nako e la gore o eme ka maoto o tšee action ba re belega ditoro tša gago ga ba bolela ka ditoro ba bolela ka di-day dreams mo le no kgwetsa o dutse o se roba le batho o nagana o bile ke tshwere le motlhagare o nagana o re mo seng ka dira ntho e so so so so so so and then ntho e ke ko e thoma so ka itira so ka itira so this thing one day e ka ntlišetša letseno e ka ntirela tšhelete e ka ntlišetša lekhumo but o no nagana fela ga o tše action bjale ba re ke nako e le ya gore o make sure gore ditoro tša gago e ba nnete and gore e be nnete ke nto e la goreng o swanetše o tše action without gore wena tše action ditoro tša gago di ka se phethagale ba re ge e le gore o na le di-creative ideas a kere ge o ka no thoma di-projects tšeo tša gago a kere tše di tlang go wena through those creative ideas ba di tla ba very very successful

you are going to work very hard you are going to work very hard go lehumo le le tleng mo go wena mafelelong and then eh, ba boshape ba ba- ba go ba go advisa ka ditaba tša semoya ka ditaba tša semoya ba re e ba le what we call a divine plan O tsebe gore ka nako e so ke tla rapela. Ka matšatši a maswela maso ke tla fasta. Ka nako e so ke tla meditator. Ka nako e so ke tla grounder myself, jwalo le jwalo. Kore e ba connected to the universe, e ba connected to your spirit teams. ba re o bohlale bohlale ba gago bo ka mo gare bo ka mo gare ga gago ke nako e la gore o bontšhetše ka montle gore o bontšhetše ka montle ke ntho le ya gore um o create your own divine plan you need to train it ba bang le na le mpho tša semoya dimpho tša semoya di a fapana go na le ba le ba santse ba sepele ba yo thwasa go na le ba le ba tla thwasiša ke mangwele a bona so le ge ntse le wena o sa ba emetse gore ba tlo ba go botsa gore jale ke dinako goba o sa ba emetse gore ba thoma go thwasiša mara ke ntho e la gore le wena e ba e ready e ba ready thoma go traina moya wa gago o seke wa dula fase as long as o dutše fase o sa o traine moya o ka se bulege as long as o dutše fase o sa dire cleansing moya o ka se bulege ba tla palela ko tla go wena mangwele a gago ka kwala gore go na le meleko ka raphelo ba go e le gore ya ba thibela go tla mo go wena tloša meleko yeo ya gago o thoma go traina moya wa gago gore ba kgone go tla mo go wena ba o laetse gore na wena o tlo šoma ka sebopego mang okay ka re tanna mafelelo ba re connect with water o ka ba o ena le dimpho tša tša metsi badimo ba le ba metsi goba o ka no ba o sena bona but you need to connect with water o ka ba o ena le spiritual gift o ka no ba o sena spiritual gift connect with water go fetša o dira cleansing ya gago and then after seven days yele o tla bantse o rapela o fasta o dira lotse ka mokana ga tsona ge e le gore o na le motho a ka go felesetšang kwa metsing o ka ya metsing wa connecta le meetse ya uwe okay but uh, ge e le gore wa tšhaba then it's okay o seke wa ya gore o seka wa kgwetsa o kwatiša mema meetse ge e le gore a tsebe di-procedure tse e le gore santse di diriwe go fitlha kua goba pele go fitlha kua o seke wa ya but ge e le gore nyako ya kry-a a spiritual person o e le gore o tla go thuša go iša mo metseng unless ge e le gore o no ya fela e sentele ya gore ke nyoko connecta le mangwele a ka maybe you want to go to the ocean o tša a trip wa tsamaya le ba lapa la gago goba le ba tla go sepela le bona wa ya to the ocean dira jalo goba motlho mongwe le o ka no kry-a metsi a le a um, sea water ya rekišiwa wa e kry-a and then ka nako ngwe go tlhapa wa tlhapa ka yona wa itšhela e ka molara metsi a o tlhapang ka ona that's another way ya connecta le mangeloi a metsi ene ba buša bao eletša gore o nwe metsi a mantšhi bekeke o hydrate o se ka kgotsa yona disukiri too much metsi e kore di-juice di-cold drink no ba re e nwa metsi this week ke a le leboga ke ona message wa rena